Ömür ýodasynyň ýorgudy. Awtory, Agamyrat Soltanow. Ynsan ömri diýlende, seriň we pelegiň ykbalyna bagyşlan peşgeşi salgym bolup setirlenýär. Ol bir görseň-ä örän uzak, bir görseňem göz açyp-ýumasy pursady gaplanýar. Durak-duraklykdan agramyňy egniňe atyp, dabanyňa daýanyp, arzuw-islegiňe tarap ymtylmakdan başlanýan ömür atly närse ýazgydyňy yzarlap, geljegiňe rowana bolýar. Nazaryňa nagyş bolýan owadan dünýä saňa sapak berip, aňyýetiňe al salýan syrlar seni müň bir ötükden ötürip, gözleriňi açyp başlaýar. Şeýdip, ykbal ýodasy bilen Hem-ä belli, hem-de näbelli geljege tarap ädimläp ugrarsyň. Ýuwaş-ýuwaşdan gözüň bilen birlikde ýüzüňem açylyp başlar. Assa-assadan pelekden hakyňy-paýyňy sorap başlarsyň. O-da höşür-zekat ýaly haýyr-sahawat üçin berilýän zat däldir. Oňa paýhasyňy itekläp, injiňi pitikläp, gujur-gaýratyňy biliňi guşak edinip ýetmelidir. Ynha, şeýdip, höwesiňe höwrügip, ömür ýodasyny külterläp ugrarsyň. Rysgaldan ilki paýyňy üşügiň küşgürip, bilimden aljak bolarsyň. Ol hem zehiniň ýalňyz özüne eýgerdäýmez. Oňa-da maňlaý deriň şory bilen tagam bermelidir. Ine, şu ýerde hem erjellik diýlen närse orta çykar. Ýazgydyň ýardamy bilen erjeligiň eteginden ýapyşyp, dyzap ugrarsyň. Ýuwaş-ýuwaşdan gara görnümde salgym bolup, maksadyň görner. Ol görünse-de görner welin, oho-how, oňa ýetmek üçin entek-entekler kän çorba sowatmalysyň. Il arasynda takwa kişilerden galan Ýagşy niýet, ýarym döwlet diýlen pähim ýöne ýere dörän däldir. Şeýdip, ýagşy niýetleriňi ýaran edinip, ykbal ýüküniň agramyny deň paýlaşjak kär edinip, ömür ýodasy bilen bijäňe çykan yhlas atyňy günleriň üsti bilen gorduryp ugrarsyň. Ömür menzilinde ýol alşyň yhlasatyňy seýisläp bilşiňe baglydyr. Soňam Atmyrat diýipdir-ä ata-babalarymyz. Günleriň, aýlaryň, ýyllaryň üstünden ätläp, yhlasatyň ygrary bilen şol arzyly myradyňa-maksadyňa ýetersiň. Göräýmäge kemiň ýok ýalydyr. Ünjülerik üzüler, yhlasyň ynjalar. Ýöne, beh, adam ogly seniň göwnüňe ýetme ýog-ow. Yzyňa nazar aýlarsyň. Seni günleriň gorpuna, aýlaryň aýtymyna gaçyrman, ylgaw taýajygynyň elden-ele geçişi ýaly Biri-birine geçiren ýyllary sanap başlarsyň. Wagt diýlen zatda-da wepa ýokdur. Bar edip bilýän işi ömür tanapyňy kertmek bilendir. Onuň bilen ne düşünişip bolar, ne-de şertnama baglaşyp. Her hal, onuň barlygy ýagşy. Ýogsam-da, ol seni egnine alyp barýar-a. Birden togtaýsa nätjek? Wagt togtasa, hereketiňem togtajagy barada oýlandyňmy? Duran ýerimizde doňňara daş bolup, doňan dünýäni synlap durşumyzy göz öňüne getirip görüň. Eý-ho, köpür geplemäli. Goý, wagt geçsin. Wah, ol biz diýsek-diýmesek geçer-le. Biz wagta wepasy ýok diýmäli. Dogrusy, mertlerçe boýun alaýalyň. Wagt bize däl-de, biz wagta biperwaýlyk edýäris. Wagty bisarpa tutmak, ömrüňi bisarpa tutmakdyr. Biz wagty ýagşylyk bilen ulanmalydyrys. Çünki wagt hereketiň ýazylyp ýadlaýan uç-gyraksyz meýdanydyr. Dünýädäki iň gymmatly hazynadyr. Barlygyň güwäsidir. Wagty har etmek Ykbalyň kör etmekdir. Goý, wagtyňyz boşluga däl-de, göwni hoşluga, hereketiňiz hesrete däl-de, eşrete ýetirsin.